Insellmilkom ħuti. Wasalna fit-tielet Ħadd tal-Avvent. Iż-żmien għaddej. Qegħdin proprju fil-qalba, fin-nofs, ta' dan iż-żmien tant sabiħ li huwa l-Avvent, li jippreparana bis-serjetà ħalli mhux sempliċiment niċċelebraw Milied imma niċċelebraw tassew Milied qaddis. kif jixtieq minna Alla l-Imbierek. Illum għandna l-Vanġelu li jitkellem fuq ukoll fuq il-Milied. U jgħid illi eh, il-Milied huwa okkażjoni sabiħa biex aħna nifirħu. Żmien ta' ferħ, festa ta' ferħ. Imma mhux għal kulħadd, sfortunatament, huwa żmien ta' ferħ il-Milied, huwa festa tal-Milied. Nisma' ħafna nies jiena illi jgħidu aħjar ma jiġi xejn il-Milied. U dawn ħafna drabi jgħiduha għaliex mill-Milidijiet illi għaddew kollhom esperjenza qarsa, kerha. Esperjenza ta' tbatija, esperjenza li ħalliet fihom ċertu togħma morra. Jew inkella kellhom xi esperjenza ta' xi telf ta' xi ħadd mill-familja tagħhom. Insomma, ħafna esperjenzi li ngħaddu minnhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum, imma meta jiġu fil-Milied u fiż-żmien tal-Milied ikunu verament okkażjoni ħafna iktar iebsa u diffiċli. Huwa diffiċli biex lil dawn in-nies tgħidilhom, Issa ara, insew kollox għax ġej il-Milied. Huwa diffiċli biex wieħed jinsa malajr dawn l-affarijiet. Mhux faċli tikkonvinċi lin-nies biex jinsew hekk malajr. Allura l-aħjar ħaġa x'inhi? L-aħjar ħaġa hija li aħna nduru lejn Alla, li huwa l-għajn ta' kull ferħ kollu tagħna. Jekk induru lejn Alla aħna b'xi mod jew ieħor ma ngħidx ninsew imma nistgħu ntaffu dawn l-esperjenzi koroh li ngħaddu minnhom. Dan it-Tielet Ħadd tal-Avvent proprju huwa l-ferħ il-Ħadd li jsejjaħ Ħadd il-ferħ, gaudete, ifirħu fil-Mulej. Għaliex? Għaliex il-Mulej se jiġi fostna u se jġibilna s-salvazzjoni tiegħu. Però biex nifraħ, Trid ukoll tferraħ. U din hija forsi xi ħaġa li kultant ma tantx niftakru fiha ħafna. Illi aħna rridu nferrħu lil oħrajn. Tinsewx, l-aħwa, illi d-dnub ġie fid-dinja, waqqagħna fin-niket, waqqagħna ukoll anki fid-dwejjaq, firidna m'Alla, però ġie Ġesù biex jarġa' jagħtina dak illi konna tlifna aħna minħabba d-diżubbidjenza tagħna u minħabba d-dnubiet tagħna. U reġa' tana l-ferħ ta' din ir-rabta tagħna m'Alla, ta' dak illi Alla l-Imberek irid jarġa' jagħtina fil-ħajja tagħna. Mela aħna biex inferħu xi rridu nagħmlu lil oħrajn? Dak illi jgħidilna San Ġwann proprju fil-Vanġelu tal-lum, Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam minn m'għandu xejn, u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Fortunatament dawn l-affarijiet isiru fiż-żmien tal-Milied Hawn ħafna qlub ġenerużi illi jagħmlu hekk biex proprju iferrħu lil oħrajn. Inkomplu nisimgħu 'l San Ġwann li jgħid 'l xi pubblikani, Tissikkaw 'il ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jkollkom tieħdu. U jkellem ukoll 'l xi suldati li jistaqsuh u jgħidulu, X'għandna nagħmlu aħna biex nilqgħu l-Messija fostna? U San Ġwann jirrispondihom, Tisirqu l-Ħadd bit-theddid jew rapporti foloz tagħkom. Ekku, dawn huma ftit affarijiet milli semma San Ġwann illi bihom aħna verament nistgħu nferrħu lil oħrajn. U ibqgħu ċerti li l-ferħ li inti tipprova tgħaddi lil oħrajn tħossu fik innifsek u tiftakar illi int ukoll meta tajt xi ħaġa lil oħrajn, meta ftakart iktar fl-oħrajn, bħalma għamel Ġesù magħna, Aħna nħossu dan il-ferħ illi ma jispiċċax la bil-Milied u lanqas bl-ebda okkażjoni oħra, imma jibqa' jsaltan f'qalbna matul ħajjitna kollha. Insellmilkom u l-paċi magħkom.